सीताराम सीताराम सीताराम छै ने घरवाली सब यौ से भगत सब बाबू सब छी ने बाहर हो दै बाबा के कुछो दै हौ बाबा हमरो कथी कथी करै छ तू हम बाबा बहुत कुछ करै छियो हाथो देखै छ हाँ हाथो देखै छियो देख दे न हमर हाथ तऽ देखै छियौ तऽ बड़ी नीक हाथ छौ तऽ आब कथी देख देबौ देख दे ना हाथ हस्त में रेखा देख देबौ हाँ अब यहाँ मतलब पैसा लगतौ छुछे हाथ नहि देखऽ दै तो छियै हम पैसा देबो तोरा हाथ देख दे ना एते। बोलो बैठा ना ले चल ओते देख देबौ ओते एहिठाम बैठेमे कनि डिस्टर्ब हेतौ चल चल ए चौकी पे आवा बैठ गया घर अङ्गनामे कोइ नहि छौ बच्चा चल चल गया तो बाहर ला बैठा के सीताराम सीताराम सीताराम ले देखियो हा अहाँ ओ हाथ नहि दे बच्चा ई हाथ दे दहिना हाथ देखऽ पड़ै छै आहा हा हा बाप रे बड़ा सुंदर तोहर हस्ते रखा बता रहल छौ बड़ी सुंदर एकदम अन्न धन से भरल भंडार छौ लाभ हे लाभ छौ तोरा कोनो चीज का साँचे कहै छौ? हाँ एकदम छौ रेखा है देखै छी साँचे कहै छी एतऽ देखै छी एतऽ से लए के ओतऽ तक सीधे छौ नहि देखै छी ई सीधे ये जा रहल छौ कहली कि हमरा धिया पुता होते कि नहीं होते से देखा सब दो। देख दै छौ सब देख दै छौ आहा हा बाप रे बाप घर के तो तू लक्ष्मी छी जे घर में गेलही ते घर में धन के उ- नहि छौ कोनो कमी चारिटा पाँचटा नौकर चाकर रहै छौ दुआर पर रहै छौ हाँ से तो छे लेकिन बच्चा तोरा बियाह होइत होइत में बहुत मुश्किल से भेलो अंदाज बियाह तोहर बियाह मे कुछ बाधा अड़चन छलौ देखै छी हे देखै छी हूँ हँ से तऽ कनि मनि भेल छलै हँ कनि टेंशन से बियाह भेल छौ हँ पैसा खातिर भेल रहै झगड़ा लेकिन तोरा बच्चा एकटा रेखा हम देखै छियौ गड़बड़ ए हाथ कथी रह नहि गर्दा लगल छै देखऽ पड़ै छै ने आब आब झूठ फूस कहि देबो से नहि ने हेतौ तोरा घरवला के देखै छियौ जे तोरा अपना मन पसन्द से घरवला नहि भेटलो सच्चे बात कहै छौ यौ जेहन तोरा मन में रहू एहन नहीं छो देखे छी ने ओ तोहर रेखा बता रहल छो जकरा तू चाहे छली तकरा से नहीं भेलो तोरा बियाह तू सब चीज जाने छ त हम बहुत बात जाने छे बच्चा घर वाला में घर वाला तोहर नसो तसो यूज करे छ बा नशा के त बाते न कर की उ की की करे छै न जे मतलब पागल बना देल छै हमरा देखै छै हमर केहन हाल भए गेल छै नहीं से तो दे हम हम की कहबो हम ओते नहीं जा

से लक्ष्मीनिया बेटी जन्म लेतो तोरा कोन से? बेटियो हेतै? हाँ एक एगो बेटी बड़ी नुनवागर हेतो यानी कि ओकरा देख के तोरा ओकर घर से बहरे भी कोनो काम पर तो उ काम सफल भए जेतो ए सकरी वाली हाँ अंगना में सुने बड़ गुनगुन है जे के के छी बाबा छियै गोर लागू ने बाबा को ई कोन बाबा छी हाथ और देखै छै तऽ बौआ कथी? भिक्षाटन के लेल हम बाहर आयल रहिए हस्तरेखा और सब चीज देखे छिए तो हम हाँ हाँ देबो के लिए किछो किछो ओकरा अखनी नहि देले कहले हाथ अखनी दे तऽ भरखर हाथ देखलियै हाथ देखै छी हम सब तोहर खेला देखै छियौ ओतऽसँ हाथ देखै छियै कि तू ओकरा भड़काबै छी सीताराम सीताराम लए कहऽ तऽ बौआ हमर साधु संत के काम छै भर के या साल सुन को भड़केल के तू हाँ। कोन बाबाजी छी हमे ओरिजिनल बाबा छी ओरिजिनल बाबाजी छी हाँ जमाने में छोड़े में बाबाजी भए गेली देख आबै छी गाम घर में छोड़ी मुगी के हाथ पकड़े ला बौआ गलत भाव से नहीं सोच ए। बाबाजी छिए तो बाबाजी जोका राख गलत गलत तो तू क्या रहल छी अखनी हस्तरेखा देखबै तऽ हाथ नहि पकड़बै तऽ केना कते हस्तरेखा पढ़ल देखबै? लिखल छी जे बीए हाथ पास हाथ केना रेखा छी? तू हँ शास्त्री लाइन में हँ शास्त्री कतऽ लाइन। सँ? ए बहुत मेडल लए के आयल छियै बुआ कहाँ? हँ ब- बड़ी नीक रहती ने तोरा घर पर जतियो लोग तोहने अति अंगना अंगना अंगना के भिक्षाटन करे से नहि होइ छै बौआ बात ऐके बुझू लोग ने। आदमी के देखै छी कि जर जन जाइत के हाथ पकड़ने की बात छी आख बाख चलै छै हमर

देखी तोरा लिया पड़तो कुछो छे हमरा अपना छी किछो ना लेते ए रुको ना यार हां नहीं किछो ना लेके नहीं किछो लेके नहीं ओना ओना नहीं करू ना हां दिमाग खराब करे किछो लेके नहीं जगर हां रुको ना ले छी बाबाजी छे ई एकदम ठक बाबाजी छे अहा ओइ ना कहै छी अरे बौआ त भरम में कथा छी तोरे नीक द्वारा कहै छी तोरा मती नीक भा जेतो हमरा ओहिना नीक चल निकल ए रुक। छोड़ दिन नहीं करू ना ना तोहर बुद्धि भ्याज भी ज्ञानी भ्याज हाथ भी पकड़ल अपना ही से के मोहर पकड़, पर हाथ तू पकड़ल इज्जत ही करे के। ला सीख भी तोरा बहुत चीज गंगनी कमी जब नहीं छै कमी तोरा जे ना खड़ा रहती ना ते बुझैत रहती तो वही ठना हमरा के जते लाइन लगल रहती तोरा ला लोग तू आबे। हमरा चिन्हबो जानबो करे छी बौआ नहीं चिन्हबी जानबी कथी ला आय चिन्हबो? तोरा नीक कह देबो तो तू हमरा ताकना तोरा फुरबी चिन्ह के की करबो तोहर देखे छो राशि गड़बड़ चल रहल छो जा दे हमर गड़बड़े चल छै रे तोरा ला बोलिए बोला के लाबने छो है ना मारो ना उठ ती भरोस छो बच्चा उठ एकरा तो कहै छै हम तोरा दे दे कोन एकरा एकरा समस्या जड़ छो जड़ जाइत कई एगो जड़- ठके वाला जड़ी लगाना काम कोनो ले समस्या हैया नहीं माने है, छो हम की की करी करी लेते? लाबू वाला लाठी ला दिमाग खराब बाबा जी ने लोग घर वाली का हाथ पकड़ना है आए दिन अते दूर तोरा देख गेलू भैर गाम में तो ई बात बुझ ले तोर सब कुछ छीन लेबो झोरा झंटी सब हम। मन सफा राख बउआ मन सफा राख भगवान तोरा भला करतो हे कोई आबे छै कि चर्द के हाथ देख बूढ़ बाबाजी छी ई तो बाबाजी ने चूत गल बाबाजी बूढ़ से देखै छी पहिले बूढ़ से बाबाजी बूढ़ बाबाजी ने छै देखो तो केहन बात छौड़ा छै। बाबाजी रे रे। आइ काल्हि एक से एक ठक आबै छै अहाँ वही ना कहे बुझ हे गेलिए बौआ हँ एकटा बात कहि दै छौ हम जाइत जाइत मे महाराजी भए कऽ तू बात कहबी एकटा गप कहै छियौ एकटा कहै छी कोनो बात कहै नहि छियौ कथी लए कहबौ तोरा बात तू दोसर हमरे विचार अङ्गना सँ आयल छी सोचही हमरे बात कहबी नहि कहबौ लेकिन बल्ले बल्ले ई कनिया तोरा आयल छौ लेकिन कुछ दिन के बाद मे इहो कनिया तोरा हाथ से निकलि जेतौ ई निकलि जेतै नहि निकलतै से तू एना जिम्मे- जिम्मेदारी नहि कहै छियौ खाक दए देबौ जरि कऽ भसम भए जेबही की तू चिन्ह- चिन्है छी तू हमरा